Matthew ten. Jesus call im twelve disciples con give dem power to drive demons and heal diseases and pipo wey no well. Dis na di twelve disciples name, Simon wey dem dey call Peter, Andrew wey be Peter broda, James wey be Zebedee pikin and im broda John, Philip and Bartholomew, Thomas, Matthew wey be tax collector, James wey be Alphaeus pikin and Thaddeus. Simon wey be zealot, pesin wey dey fight for im kontri, and Judas Iscariot wey sell Jesus Christ. Jesus send am tell dem, Make una nor go Gentile aria go preach, and make una nor enta Samaria pipo town, but make una go meet Israel pipo wey be God sheep wey lost. As una dey go, make una preach di message sey, God Kingdom don near. Make una heal pipo wey nor well, wake pipo wey don die, cure lepers and drive demons comot from pipo body. Na free God give una dis pawa, so make una gi am free to oda pipol too. Make una nor karry any moni follow body, or karry bag, or extra dress, sandal, or wokin stick, bikos di pipol wey una go meet go give una evritin wey una wont. Wen una enta any town or village, make una look for pesin wey ready to receive una for him house, make una stay wit am until una komot from dat town. Any house wey una enta, make una greet di pipol wey dey inside. And if di pipol inside di house welkom una, make una peace stay wit dem, but if dem nor welkom una, una peace go kom back to una. If di pipol nor welkom or listin to una message, make una shake di sand komot from una leg as una dey leave dat house or town. I tell una true word, e go beta for Sodom and Gomorrah pipol for Judgment Day pass di pipol wey dey for dat town. See, I dey send una go like sheep for where plenty wicked animals dey, so make una dey wise like snake and gentle like dove. Make una dey ready because people go arrest una carry go court and flog una for their synagogue. Because of me, dem go drag una go meet rulers and kings so that una go talk about me give dem and Gentile people. Make una no worry about wetin una go talk when dem drag una go court because God go give una wetin to talk when that time reach. No be una go dey tok, but na una Papa spirit go dey tok through una. Broda go sell im own broda give pipo make dem kill am, and na so papa go sell im own pikin too. Shidren go fight and kill dia papa and mama. Evribody go hate una becos of mi, but anybody wey fit bear rish di end, God go save am. Anytime dem suffer una for one town becos of mi, make una run go anoda town. I tell una true word, una nor go run pass all di town for Israel before Man Pikin go come back. Nobody big pass im teacher, and no servant big pass im oga. E good make disciple be like im teacher, and servant be like im oga. If dem dey call oga for im house Beelzebub, wey mean demon oga, wetin of di pipo wey dey di house? Dem nor go call dem bad name too? Make una nor fear man, becos notin wey hide wey nor go come out, and no secret wey pipo nor go know. Wetin I tell una for darkness, make una tok am for day time, and wetin I tok for una ear, make una shout am make pipo hear. Make una no fear who go fit kill di body and no fit kill di soul, instead, make una fear God wey fit destroy pesin soul and body for hellfire. No be one penny dem dey sell two sparrow bird, but no one go fall reach ground except God allow am. See, God know how many hair dey for una head, so make una no fear, una beta pass many sparrow. Anybody wey tok for public sey im know me, na so me too go tok about am give my Papa for heaven. But anybody wey deny me for public, me sef go deny am for heaven. Make una nor tink sey I bring peace come dis world, no, na war I bring. I come make boy pikin nor gree with im papa, and make girl pikin nor gree with im mama. Wife nor go gree with im husband mama, and pesin worst enemy go be im own family pipo. Anybody wey love im papa, mama and pikin pass me nor go fit be my disciple. Anybody wey nor carry im cross follow me nor go fit be my disciple. Pesin wey hold im life tight go lose am, but anybody wey lose im life because of me go gain am. Pesin wey welcome you, welcome me too, and anybody wey welcome me, welcome di Pesin wey send me. Anybody wey receive prophet because na prophet e be go get prophet reward, Pesin wey receive good pesin bikos na good pesin e bi go get good pesin reward. And anybody wey give kold wota to di pesin wey small pass mong my disciples, I tell una true word, e nor go ever lose im reward. Dis na Greywood Whispers, voice wey no loud but get sense.